Ac dwi nôl ochr gwely fi ac o'n episode dwytha o'n i'n neud y chest parkour wan a nes i ddisgyn a brifo lot so wan dwi'n mynd i bildio o ladders ar y fo fel bo fi actually yn gallu ca'l i fyny y ladder parkour. A dyn ces o ladders o'na. Ce, bron iawn yn neud o. Ce, dwi fyny. A dyn dwi wedi rhoi redstone buckets a bob dim yn fanna. Flint and steel. Son fatha watchtower bach hefyd fatha watchtower fi. Ond ma'n lot mwy uchel. Deliad. Dwi'n cawtio yno. Os gyda fi pumpkin, nag oes. So ni'n gallu gwisgo pumpkin. Wel, na, di o ddim yn posibl neu hynna. Mae'n posibl gwisgo pumpkin jyst Dim posibl neud lot o bacona eto. So gal pumpkin, gwisgo'r pen fi. Dwi'n mynd i trio neud y fel ma. Na, dyn nhw'n gweithio. Hmm, dwi'n mynd gallu gweld o'n. I'm pumpkin boy. I am a snow golem. Os ti efo I, I yn am y... Efo hwnna, os ni actually'n edrych oedd y snow golem. Os ni efo I yn am achos efo pumpkin a I yn am, I yn am yn wyn. Neu swn i'n gallu dau o hwnna. Dau oed. Dwi'n angen bones a wedyn um, bone meal dyn fyddai troi hwn am wyn a troi hwn am wyn one just hyn yn angen yn wyn a dyn fyddai'n edrych ar snow golem so Dwi'n rhoi bob dim yn chest gynta. Rhoi arm y fi yn ôl ar. Dwi'n mynd i gysgu. Um, ges i mwy o ain episod dwytha hefyd. Ac um, fel ni fama dim byd.

Lle mae pawb wedi cael bwyd. Mae i weld chicken ma achos nath nhw'n gadael fi cael bwyd. Oce, so mae yna creeper yn fanna. Na i trio lladd o i cael gunpowder. Helo, creeper. Nes i ddim yn cael gunpowder o gwbl. Spiders yn handi. un string arall rydw i'n rhaid wneud bo. A dyn, dwi'n angen flint. Creep yn ei di fynd, please. Lladd y spider, ei string i fi. Tree string. Sgynna fi stick. Oes, ond just un ddo. Dyna ddau ddim. Okay. Mister Birch Tree, Guy Wood plîs. Diolch. Wan dwi'n angen mynd i crafting table. Fama. Group crafting tables. Um, bon arro. Dwi'n dau string arall. Dwi'n misio neis ffeisio rod ddo. Ond dwi eisiau fish ddo. Dwi'n mynd i lladd mwy o spiders. Mae'n gen i bo yn arro. Dwi... Efo arro, dwi'n mynd gwybod lle mae iddo. Dwi'n meddwl yn chest. Yn tu mae o. Mae'n gen i bo yn arro a sod. Mae fam a mam. Ia gynna fi saith aros so wan fy raid saethu yn lle goro mynd efo sort a wedyn fydda i efo pysgot pysgot fydda i'n gallu mynd i pysgota mwnco hefyd so bwff hwnna oedd shot cynta fi wan dwi'n mynd i chwilio am spider neu shot ail

Dwi'n mynd cael drws gwahan. Oce, okay, ffoldio. Um, Rhaid o mwy o wood. A dyn dwi'n mynd i weld os rhaid cael drws gwahanol. Mae yna ci ar y llw yna. A gen i bones. So, ti eisiau dod i tu fi, ci? Please. Ti wedi ci tu fi. Ie, gyda fi ci arall. So, geith hwnna fod yn Hunter efo fi. So, Hunter Dog di enw fo. Hunter the Dog. Mae'n enw bach yn cute. So, os dwi'n rhoi hwnna... Hwnna. Dwi'n mynd i weld be mae Jungle Woods, Jungle Doors, yn edrych yn dda. So i dorri Jungle Wood ac ella wna i cael Cocoa Beans. Cocoa Beans. Ac dwi isio hefyd um, fish i teimio um, cath sy'n y jungle biome fel arfer. So um, mae Cocoa Beans fel arfer fath Dio'm yn fatha edge o'r fforest fatha hyn. Dwi'n edge o'r fforest ar y funud so dos am mynd i fod cocoa beans ar y ar y coeden yma, swn i'n mynd dweud. Coeden mawr fel hwnna, mae ar fel arfer, ond yn y jungle. Ok so ella fydda i'n mynd ar goll. Mae yna cocoa beans yn fanna. Mae'n mynd i dorri heina a wedyn fydda i'n angen wheat wedyn. Os sgynna fi ddim wheat fydda i'n gorfod mynd i nôl wheat. Dau dwi'n angen a wedyn fydda i'n neud cwci. Faint o cwci ti'n cael? Ti'n mynd gallu neud nhw fanna so. Wmbo. Dwi'n mynd i cleimio the mountain of doom. Dwi'n mynd i alw'r mountain yma achos mae yna cocoa beans a mae sugar mewn cookies. So, cocoa beans, da da. Dwi'n mynd angen seeds. Hello, Miss Dookie. Okay, so, um, Mae hwn fatha brown wool, so gyd di, ti ma, ti di ma. O, mae efo brown collar, yay. Brown head na iawn fo. Na, hunter di enw fo, chos mae'n hunter efo fi. Ti dwi'n hunter. Lle mae hunter yn dod? Dun, dun, dun, dun. Dar, dar, dar. Um, dwi'n mynd i fatha bildio ship. Dim yn episod yma ddo, achos genna fi ddim amser. Wel, genna fi, ond dwi eisiau gwneud cookies a bob dim fel yna. So, genna i, a genna i mynodd wneud o'n y episod yma. Na i siarad ni fatha aeroplane. Hunter? Ti di fawn, Hunter?

Ond dim ffrindia chdi ydyn nhw ar y funud achos ti'm yn nabod nhw. Ond gei di dal dod ddo. Achos dwi'm yn mynd i adael chdi ar ben dy hun. Ti'n dod? Na dwt. Ti'm eisiau dod i weld ffrindiau newydd. Dwi'n mynd i gorfod ma malu ffyrnus. Achos bod chdi'm eisiau dod. No. So push. Push, push, push, push, push, push. a push. Ia. Gwnewch ffeindio fy hunter plîs. Diolch. Dwi'n hoffi pryd mae hunter neu ffrindiau, neu cwn yn ei ffrindiau. Gynna fi ddim digon o wheat o gwbl. Nope. Dwi'n mynd i... Gynna fi gwely extra. So gynna fi un, dau, o... Yym gewch chi dri rhan i gwely. Yym oce so dwi'n mynd i cael chest arall a llenwi y chest yna efo weapons a mae o'n mynd i fod yn tower fi, top tower. Ond cynta dwi isio neud jungle do achos dwi erioed di gweld un o blaen. Ce so. A chest. Um, dwi'n mynd angen sapling. Hwna'n chest, hwna'n chest. Ce, a we.

y Do Museum a nawn ni reid hwn a hein yn yno. A wrach chi brynu drysa o'r Do Museum. Ar funud to fi di'r Do Museum. Dos am lot i wneud efo. A wedyn just... Get that. Just... Um, na, dwi'n meddwl bod ni efo'r wood i gyd. bod ni wedi cael bob un wood, a da ni fatha'n surrounded efo bob un biome, so da ni'n ffain, a da ni yn un o'n nhw. Ce, da ni efo bob un wood. Ac, um, o hynt, dwi'n mynd i neu boots arall, so, tyd yn ôl caw. Braf! Braf! Diolch. Braf! Braf! I don't like cows anymore. They're being nasty. Um, be na i wneud? Helmet ta? Actually, dwi'n mynd i wneud boots i'r tower. Gyda fi ddigon. Helmet ta boots? Helmet ta boots? Gynna fi ddim leather helmet a dwi'n mynd i reido'n lliw yna. Awesome. Ce, so dwi'n mynd i rei hwn ag y mae'r wooden swords a'r boots yn... Na, mae'r wooden sword a'r chest plate yna, so mae'r How ma ti'n mynd yna hefyd. Fel na. A wedyn wooden sword yn fanna ag hwnna yn fanna. Just in case pumpkin. Actually, os da ni'n gallu cael wy, fe rhaid ni pumpkin pie. Dwi'n mynd i fynd i gysgu. Um, a wedyn, ella na i gychwyn ar spaceship neu gychwyn ar fo. Na ddim gorffan o, na i gychwyn o. Mae'n rili really cynnar yn y bora, so... Dwi'n fatha... Dwi'n mynd i ni... Actually, na i ni helicopter pad yn lle. A dwi'n cael helicopter ac na i trio bildio rhan fwyaf hwnna'n episod yma. Dwi'n yn gwybod o. Mae trio gorffan y helicopter pad ond dim gorffan y helicopter. Fyddai ddim yn gorffan o definitely. Ond fyddai'n neu rhan fwyaf o. So, dwi'n mynd rei hwnna, hwnna, hwnna, hwnna. Dyn hwnna, mynd i fanna, hwnna, hwnna, hwnna, hwnna, Dyn hwnna, hwnna, hwnna, hwnna. A wedyn, um, hwnna fel na. A wedyn, na i ni hwnna fel na. A wedyn, yn lle fydd fatha helicopter pad iawn, na i ni rhyw fath o kind of diamond. O na, mae kind o yn diamond, ond dim diamond ydi o. A wedyn na i ni helicopter enw weird looking helicopter. So fydd o fel ma. Efo, hwnna fydd fatha'r pethau ma'n landio efo. Fel na, ond na i iwsio hwn. Fel na, ag yn pistons fatha'r front. So I read dirt. Actually neith hwn yn fanna a wedyn actually na neith o ddim dirt wedyn wedyn torri hei na dim fel na bad piston Naci, dim fel 'na. Oce, so na i dorri hwnna. Fel 'na. A wedyn fel 'na. Yep. Ond fydda i torri hwn. Ag hwn. A wedyn na i wneud hwnna fanna. Wan i dorri mwy o coed. Dwi jyst eisiau neud fatha tŷ weird. Wel, dim tŷ, helicopter weird. A wedyn na i fynd i ofyn tha do museum os gai um, drws i reid i'r helicopter. Dwi'n eisiau drws i tŷ fi eto. Um, so... Na i fynd i museum wan. Ar ôl fi cael pork chops fi. Okay. Away we go. So, mae hwnna'n edrych yn oce. Okay. Diolch yn dda. Mae'n oce okay, ddo. Actually nawn ni neu hwn yn wahanol. Nawn ni neud o fel na, fel na. A wedyn neud o'n fama hefyd. A wedyn nawn ni fatha reid y pistons ma un i fyny. So, na i rei hwnna nôl yna. Nes i'n trio torri fo. Lle cael trafferth mae'n ei hyn a wedyn pleisio hwn ar ben lle gawn ni mwy o bloc. Dead. Okay, fel yma, a wedyn torri hwnna fel yma. Na, dim fel yma. Yr arall. So kind of fel 'na, ia, fel 'na. So dwi rili yn eu helicopter stupid. 'Di o ddim yn helicopter da o gwbwl. Wna i roi crafting table ochr o, achos dwi'n neud loads o crafting tables, dwi'n gwybod hynna. Um, wna i neud spruce stairs. Dwi angen pedwar o nhw. Dydw i'm yn angen pedwar o nhw, ond wna i gymryd pedwar o nhw. So, wna i roed hwnna fel yma. O, dim rhaid chdi ddod i fyny. A wedyn fel yma. Dyn nhw mwy o pen. Da da da da. Sgan fi definitely digon o lle. Dwi'n mynd ytho, gen fyna piggy fanna, dwi'n mynd i ladd hwnna. A wedyn, neu gario ymlaen efo helicopter, stupid way. Dwi'n mynd dda, dwi'n dda neu helicopters os mae o'r creative. Survival, os gen i'r blocks da, fydda i'n neud o, ond... ar survival. Dwi jyst fatha, dwi'n angyfflio betha, bob dim fel yna, i wneud helicopter. So, mae'n anodd wneud ar survival. A dwi jyst yn gallu jyst pigo rhyw bloc dwi eisiau creative, yn lle gor... ond yn lle ar survival, dwi ti ddim yn cael pigo rhyw bloc ti eisiau. Mae 'na ravine bach yn fama. Dwi ddim yn cerio. Dwi mynd i fynd o'na. Chos dwi eisiau cael mlaen efo neibion i wneud. So dwi kind of stuck. So dwi'n mynd i just cael shovel fi a just digio i fyny. Ac fama mae tu fi. So na i just cael loads mwy o hwn. ac mynd yn ôl i'r peth helicopter. Actually, dwi'n mynd i ofyn am drws gen o'r Door Museum cynta, so... Door Museum, please gai drws. Dim os dwi'n mynd cael, ond... Dwi'n just gofyn am drws. Gai, please. Gai siwr. Diolch. Um, mae yna choices yma yma. Neu hwnna neu hwn. Dwi'n mynd i gymryd hwn. Os mae mwy helicopti, na mae mwy fath o tu. So, lle mae helicopter pads o'n? Fanna. Mae'r helicopter yn edrych bach yn braidd stupid. Dyna pam pethau stupid dwi'n neud. Um, Gyda fi hwn yn fanna. Dwi'n rhaid y drws yn fanna, so agor drws a wedyn i fyny. Fydd 'na ddim lot o le yn hwn o gwbl. Ac dwi'n mynd i fatha i do fel ma. Ca. Fydd o'n helicopter bach. Fydd o ddim yn fawr o gwbl. Dwi'n gwybod hynna. Ac wedyn bildio hwn allan dwi. So, dwi'n angen y cefn yna. Dyn, dwi'n angen hwnna yn fanna. Tyn, na i bildio o fel na, fel na, fel na, fel na, fel na. Na fydda i ddim yn ffitio pen fi trwy fan'na so dwi'n mynd i bildio fo fel yna'n lle. Ca. Dwi'n misio to rili, yna i dal neud un. Ca, helicopter wedi gorffan. Dwi'n meddwl. Ac dwi'n mynd i endio'r episod yn fama. So ta.